pavanhu vese vanorarama panyika munhu wese ane guvhu rimwe iguvhu dee nderimwe harizi ndomusiyano wake
mamarriages mazhinji akatosimba because there was a first ainene musanyepera ini ndinokusvikira ende ndinokudhinda lastatotarisa pavarume vese vakatodivhosa eh, zvaaita zvese zviri wrong nefirst wife yake those are the things that he will correct nesecond wife hello guys welcome back to our youtube channel we are
the sixters family your favorite family so tiri pa tiktok guys some of yous we have them we, we have you here and some of yous will be watching for the first time kana iri first time yenyu please do like share and subscribe handiti musazopfuurwa nezvinhu so today we are doing question and answer and we are responding kuma questions ari kuuya live patiktok izvezvi ndiana nefirst question guys Mashi tanga tinzwe. Eh, ini ni mvunzo wangu wakutanga. Eh. Ndiwe kuti you guys ndoda kuvunza mese muri two. Aha. Like uh, and see ya uh, married and dear. Mm. How do you how do you feel Mr. Sixters? Kana muchiona um, like karen ane let's say ma, masvika kana kubasa kwakaren then momuona achiassociata nevamwe varume in a like in a best manner how do you feel
how do i feel about that okay so the first thing right

you know um, sorry guys vari kuona payoutube ndakuita ndichibata phone because ndoda kuverenga maquestions achiti achiuya i thought kuti ndikaiisa pa um, pa palaptop zvinogona kubuda so we don't do zvemabest we don't do zvemafriends at all karen here is my best friend

eh, amene kana muda kuwedzera yeah we don't do parties mash inini zvangu as a person hanti uno kuti mune munhu ane mapersonalities ake handiti mhm. inini zvangu as a person handi andiko i don't know how to act when i'm around when i'm panzvimbo pari crowded and i don't mean it in a bad way
and it was, i just don't feel comfortable and even nyaya dzinotondiperera saka ini i had putting myself in, an, in my awkward ningirikeni situations ekuti ndopedzera ndakutsvaka nyaya and all that i wouldn't want people to see me as if ndinofaira yet ingori nyaya yekuti the environment yandiri haindiitira zvakanaka

mm-hmm. toda kuziva kuti apa tiri kungobvunza about you or tiri kutokuisai pakaposotit ah, bvunza anything
aiwasiya vanhu vabvunze hanzi nasla uchimbofa nhanzi nasla how long have you been together

so there's a youtube video iri kuuya a longer video iri kutaura how we met and you know the back story yandiri kutaura sla back to you mash wati kudi amuteswa pahot seat ah, inangu ka mubvunzi wangu mubvunzi wangu doesn't um, hanzi all right sorry, sorry mashi ah, go, go to you okay sorry mashi ndirangopindura mubvunzo hanzi how do you make a healthy relationship mirai timbokukandira yamai mumbo munoibikira mavheji here five a day munoita se balanced diet how do you make a relationship eh, a healthy relationship so guys mm -hmm. uh, the most difficult thing yeah. in relationship yeah but

vanonzwisisa you feel free kutaura navo about anything and um, i think uh, zvinhu zvisingadzidze vanhu vakawanda vari mumarelationships or vari mumamarriages and its something that i got to learn from him guys um, before maita relationship yerudo yayekuti tiri kudanana semukomana nemusikana mm -hmm. iyoyo mukiziva yandikutaura

motaura whatever zvinenge zvichikunetsi zvinhu zvamunee muchinetsanirana guys and mind you im not saying inini and my husband uh, hatinetsani uh, at the end of the day we are human beings mhm. tinotori panotori nekusawirirana kwakawanda but chiri important ndechekuti wazoreflecta here mese muri two munofanira kureflect on whatever zvamuri kunetsanirana handiti mhm. oona kuti uri wrong uri wrong papi ende panoda kugadziriswa ndepapi so ndizvo zvakakosha izvozvozvo ende eh, musave vanhu vanochengeta zvinhu mhm. like ukatadzirwa uka Say, feel free kutaura nezvazvo hazvina basa kuti uchatsamwirwa here kana kuti hautsamwirwe mhm. chiri important chekuti wazvitaura yatsamwa wachona hanzi sound ka hatisi kunzwika guys taakunzwika
ko izvo zvitaakunzwika taakunzwika okay ah, sorry guys i think pandanga ndakaisa pandanga ndakaisa phone sorry guys kwainini mukundinzwa
yeah takunzwa mm.
okay so ndanga ndichiiti zvonizvo for a health relationship inini zvandakadzidza and ndakazvidzidza from my husband way before tatomboroorana kuti musati mave malovers you should uh, form friendship pamuri muri two iwewe nemunhu wako mm -hmm. um, pakave nethat friendship mukanetsana semalovers munogona kutaurirana semafriends mm -hmm. nekuti to be honest mungave murelationship mungave mumarriage pane pamwe pakuti tinotofila kutoti ah, handisi kuda kuona munhu uyu but kana uchimuona as your friend mm -hmm. again unokwanisa kutaura nezvazvo kuti ah, you know what um, uh, inini i'm just feeling low and i feel like no talking to you because of this and that because chese chaunoita chine mareasons ekuzviitira handiti and uh, another thing inyaya yekuva neopen communication uh, guys dzidzai kubudirana pachena be honest kumunhu wako udzanai chokwadi musavanzirane zvinhu because hapana chinhu chinonetsa kubuilda setrust kana maibreaker pasina trust pasina communication mhm. hapana relationship totally guys
yeah yeah so i don't know kana okay, mubvunzo uyu wapindurika wa but i think she summed it up all so i need you to be looking at that camera as well because that's that's the youtube camera
above all tinotungamirirwa neminamato yeah yeah yeah so hanzi nashanti shanti can someone cheat okumbira ruregeroro

can someone chet okumbira ruregerero will that marriage go anyway anochinja here munhu akadaro i believe kuti vanhu anochinja but i think like what my wife was saying kuti communication chinhu chakanaka you know eh, no matter kuti chinhu chaitika chakashata sei or chakanaka sei i think the best way out of anything is communication communicating andit maona chinozonetsa ndechekuti lesey munhu achiita but haasi kuona the impact azviinazvo murelationship or to the other person ndo panonetsa ipapo vanhu vasiri accountable uh, kumaactions avo so i think uh, there's a benefit of a doubt you know what i mean there's always two sides to a story but uh, we are not here to destroy marelationships evanhu or anything handiti so i would say vanhu munotaurirana moona kuti which direction do you want to, do you want to take yeah. vanhu munotaurirana but
tiri papo pachitinga handiti there is a situation yekuti maybe wachiita handika mr sixters father sixters machiita handiti mm. but you see kuti uh, karen ndikamuudza kuti ndachiita ndika mm -hmm. inogona kuti tanyaya handiti so you just decided to keep quiet handitika to prevent like maupcoming kakupreventa kana kungonetsana mumba zvezve mongonyarara handiti mm. then karen ozoziziva from the other side kana kuti oudzwa neumwe munhu mhm. panozosovhika sei
so ndo patiri kutaura paye pekuti no matter the situation unofanira kuprioritiza communication between iwo nemunhu wavo because eh, eh, eh, number one wachiita number two hauna kutaura hauna kuzviburitsa pachena kuti you know wakanganisa those are two sins handiti waona watoo nezvivi ne, zviviri one chekuti wachiita one chechitu chekuti hauna kuzviburitsa pachena hauna kuudza mwe wako kuti wangu you know saka zviri nani kuti in i believe kuti zviri nani kuti munhu uzvi uzviisire zvinhu zvako pachena wega and then face your demons and then face your demons i don't know what do you think well i think uh, from mashi zvautaura in all honest uh, i think there is one percent yekuti murume anochiita right kana achiita ozviburitsa pachena asina kubatwa mm. to be honest uh, in most cases anotongobatwa in most cases anotongobatwa and i don't know hangu i could be wrong but i think vasikana vanogona kundipoporera chinhu chandoziva ndechekuti before munhu achiita ka do you know here kuti unozochiita hako hmm. but munhu wako anotozvisensa kuti pana pambing cheated anogona kunge asina solid evidence but anenge achitoziva kutoti panapa hazvizi rero chimwe chinoita kuti zvidaro inda kutengesa matips edu maladies yeah, maladies anyways chinoita kuti zvidaro ka mm. ndechekuti mm. even your actions or how you talk to your person changes because youare getting attention somewhere else wamona zvinoita mwana akatengerwa toyi nyowani mm -hmm. anotanga kusabata toyi yakudhara zvakanaka mm -hmm. oh, just hold on second guys karen achitsanangura ka vane mamwe maquestions toitai muchiita sei muchinyora maquestions enyu this is a question and answer kune vachangopinda handiti uh, we are live on tiktok but we are also recording video yepayoutube right now tichitotaura nemi so this video will be available on youtube as well uh, vari kubvunza kuti what happened to karen uh, i really don't want to say this is not the platform yekubvunza but there's a youtube uh, video iripo you can go and watch it guys for now tiri kuita a question and answer on any other things apart from zvamuri kuona zviri kuitika izvezvi thank you okay so nachitaura nyaya yekuti handiti mashanga achibvunza kuti munhu anochinja here mhm. ya kune vanhu vanochinja kuzoita vanhu vekuti havachinje kana wakambonzwa shona yekunanzi chiishiri nemuririro wayo haichinje mhm. kune vamwe vanhu vasingachinje and zvimwe zvachona zvinenge zvakuenderana nelevel of maturity yemunhu handiti mhm. um, so nekuono eh, ya yeah, level of maturity saka sometimes ukaona kuti wachiita wachiita hauna kubatwa but you know kuti ndizvo zvawaita ka mm. i would say kana usina kubatwa and zvisina kuzivikanwa thereis no need yekuti utaure nezvazvo because thats gonna bring maproblems akawanda wazviita and wazviziva zvikazobatwa mm. you will explain chakakosha ndechekuti wazviziva kuti you are wrong saka tombondaya kwauri izvezvino ndati kare ndachita mm. how would you react
well ndino i'll be disappointed ndochekutanga mm. but ndendadozoti why wazondiudza kuti wachiita because handisida kuti ufind out from someone else uh, the next thing i want to know kuti wachiita nani and why wachiita naye munhu iye achita nakimberly aiwa its an example ka ndikukuudza why wachiita nakimberly ah because eh, angonditemptawo uh, okay chii chii chawatarisa patiri tiri two nakimberly zvekuti wazoti haa pana kimberly ndatemtwa pamwe angondisekererawo and smile yake yakasiyana neyako ndopepe patinoti varume vanochita vanochita for zvinhu zvisina basa they choose to destroy um, a good relationship a good marriage over something silly yep so yeah. mm -hmm.
vane mamwe maquestions bvai maita muchinyora maquestions enyu handiti tinguva tanga mapindura kawani eh, question yandinaye inopinda patu handiti mhm. let's say karen handika achita handitika mm. then you decide to keep it in your house handitika mhm. then motogadzirisana mumba menyu matowirirana that's mhm. good handitika but then on the other hand zvozosvika maybe kumhuri kwako iwewe mr sixers handiti mm. kuti kare akazochiita akazoita sei sei then mhuri yake ototanga kutoti ha ah, mukadzi anochiita koti tradition anorambwa ukasaramba mukadzi achiita uri wiki this as how do you manage those stakeholders like the whole family is just supporting kuti iwe uramba karen but yo wahunzisana nemunhu wako muri kuwirirana
okay so i think this question iri similar to this takamboipindura ndine um, and patakaipindura inini i always say guys when you when you get on with someone and you know decide muda ku either kuchaya mapoto kuroorana or whatever but mawirirana muri two you are now starting um, a family handiti there is um, unoziva kuti paunosangana nemunhu wako iwo makatanga makastata family patowo nemusiyano nekwawakazvarwa iwewo kwawakazvarwa they become relatives the family ndo yawakustata ine mukadzi wako andit one so whatever zvamunoronga imimi as a family you should, you should be bold enough to stand nema, nema words enyu nezvamunenge maronga mukawirirana zvinozouya zvichitaurwo vamwe of course maopinions evanhu haarambwe uh, someone once said to me uh, opinions are like belly buttons everyone is got their own handiti waona pavanhu vese vanorarama panyika munhu wese ane guvhu rimwe iguvhu dende rimwe harizi ndo musiyano wazvo you see so haungazo ukararama uri munhu ano ano influencwa nemaopinions evanhu kana utori murume that means definitely hausi murume you don't have the balls to, to, to stand nemawords ako or madecisions amaita mumba menyu so kana chiri chinhu chatataurirana chikapera then we are looking at the next chapter mm, probably looking forward to the next mistake because uh, life is full of mistakes i don't know if you right, wanna so add on kutaura kuti question andinayo iyi inopinda pa 2 anditika mm. mauya to the conclusion which i want mm -hmm. conclusion yandiri kuda ndeyekuti tawirirana chinhu chapera nditika mhm. then mangwana kareni anende achita mhm. ndamuregerera nditika mhm. mangwana tonetsana maybe over in issue yekuti tatongonetsana most ama arguments major anongomuka just like baby mutoseka but argument atomuka then i reply to karen like ndozvinozokupa kuchiita izvozvo zvochishoora Would that be nice? Nyaya yakamboitika kare ikapera yakudzoswa. Iwewe murume ndiwe unenge wakupindura uchidaro. Eh, like like wakuda kudzosa nyaya dzakudhara kuiisa mucurrent situation munyaya
Okay, so I, I think when I don't know, do you want to respond to this one?
okay um i think uh, on that one ndopepe panambotaura kuti vanhu mukave mafriends ka uh, mukave mafriends be it in a relationship or in a marriage guys ka panova nemaboundaries nema nekurespectana and like you are saying kuti nyaya yaitika vanhu manetsana matadzirana magadzirisana and then kwazoitika imwe nyaya wodzosa back nyaya yekumashure it means kuti hauna kuita move on from mm -hmm. nyaya yekumashure iyoyo mm -hmm. so um izvozvo manje ka that will only add fuel ku maarguments amuri kutoita zvenguva iyoyo mm -hmm. saka it doesn't help zvinotowedzera maproblems kumashure so um wo ndichidzokera back a bit ndichimbo diveta your question a bit i think uh, when it cheating it's really a sensitive uh, topic to be honest mm -hmm. and um what i've noticed uh, or like what i've noticed or yeah what i've noticed or seen mumavideos andinoona and also vanhu vamwewo vandinoziva mm, mumamarriages avo um, vakasangana nemasituations akadaro i've noticed kuti some people they don't um, kana vakachitwa mm. havapiwe enough time yekuita move on from izvozvo zvaitika chandoziva ndechekuti kana munhu wachitwa wachita handitya ukaona kuti munhu wako panoitika matrust issues paitika matrust issues munofanira kugadzirisa saka you have to know kuti at some point nyaya iyoyo inoramba ichidzoka nekuti wakazviita and vamwe vanhu vanokuhila kwavo kutaura nezvazvo ska ukaona kuti munhu wako auya adzoka back nenyaya iyoyo musiye ataure apedze shungu mm -hmm. ende kana ataura nezvazvo usatsamwe offer reassurance mm -hmm kuratidza kuti muri kufambirana on the same page and kana iwewo uriwo wachona wakachitwa usazoisha usazozvishandise seadvantage yeah, as a weapon mm -hmm. ku the other person yes watadzirwa we are all humans tinotadza zvakasiyana but chikuru ndechekuti munhu atadza ka akave accountable for mamistakes ake mm -hmm. akakumbira chi akakumbira ruregerero yeah. saka
ameno wapindurika here masha
yeah ndapindurike baba i understand
okay i don't know imwe question yabvunza vara ndobvunza ah, hapana uh, so far so guys vane maquestions avainawo ka eh, inyorai maquestions enyu handiti tichifanira kutora this other question from mash Right.
Uh, so far ndi maquestions andinawo ati two one ndanyora pasi saka ndichangoita neorder nditi. All right. Eh, yekutanga yandinayo panapa. Mm. Ndeyekuti mm, hanzi ukatsvaga makudo mugomo unomawana. Mm. Anditi. Mm. Nyaya dzekubatirana mafoni dzi how do you deal it because orit ndinoda kubatira lese ndini ndakachata nakare nandiri mm-hmm. ndikuda kubata ndikuti chief kare ndipe foni yako Karen ari kuti ina handidi because handambokumbira foni yani yako mm-hmm. how do i deal with that question because in, how do with that situation because inini ndiri kuda kuona zviri mufoni makaren although karen ari kuti tikasabatirana mafoni i want my privacy and you want your own privacy which will be good saka which one is the way forward
let me to respond alright so um, let me go back kune you know what my wife said before about communication and friendship handiti um, I'll, I'll use us as an example isusu uh, uh, okay ndisati ndasvika ikoko iwewe vanhu vari murelationship

um, i have access to a phone but i don't think kuti there is a day yandakambobata phone yakaren ndichiti ndoda kuona kuti munei and I, i don't know anogona kupindura ega kuti is there a day raakambobatawo foni yangu ira achitoda kuona kuti mune you know because she already has that access she can get into my phone whether ndakarara whether ndakamuka whether ndiripo i mean as a matter of fact makatarisa mavhidhiyo mazhinji atinoita tiri mumotikari kari anenge akabata foni yangu i don't know why achichuza kutamba nefoni yangu which is fine anyway you know um, so i don't think there's anything called privacy mumarriage kana kuti murelationship ukatongoona pakuita izvo zvekuti eh, ndoda privacy yangu ndo paakunetsa ipapo and that obviously makes the next person curious kuti chauri kuti privacy mufoni mako chii ska ndauda kuziva you know zvataiitwa zva tiri vadiki kuti wainzi ukanzi usabate kendo rinopisa the next thing you do is kuribata yeah, mm. i don't know kana muda kuedze
okay i think nyaya yaukutaura iri very valid mashi so ndizvi zvitambotaura zvekuti sometimes munhu ukaita zvinhu zviri suspicious handiti zvinoleada to matrust issues matrust issues anoleada mukuda kuchekerana mafoni and uh, i don't know i could be wrong i feel like sometimes mamwe maboundaries ka mm -hmm. ndeyekuti munoseta pamunoti matanga relationship yenyu pamunotanga your relationship nekuti imagine tatanga relationship like wati timbo iweve taroorana takatanga kudanana tiri mukomana nemusikana mm. tikaroorana tisingabatirane mafoni ndichitoziva hatina kumboudzana ndotoziva kuti masha haabate foni yangu iyowo unotoziva kuti karena haabate foni yangu and then all of a sudden wakunona ndakufarira farira kubata foni yako ndichikubvunza bvunza tikumubvunzo and all that zvinokanganisa zvino zvinonetsa because the next thing ill ask you kuti wada undibvunza nhasi ko kumashure uku sei waisambozviita mm. wada kutanga kuzviita nhasi and unogona kutoonawo sometimes nyaya chona inogona kukuterera pe kune vanhu vari mm, anonzi machimanasisisi right mhm. eh, vekuti they turn back nyaya yoitwa yako like zvandikutaura izvozvo zvo wazondibatira foni after tane two years tichidanana tisingabatirani tisingabatirani mafoni mm. dera unondibatira ndokubvunza kuti ukunibatira foni yangu because wouri kuziva zvauri kuita so you probably think i'm doing the same thing now so i feel like it's important vanhu pamunotanga pafoundation yemarelationships set your boundaries guys mm-hmm. iwe ukonochitoziva utoti zvoni izvo and to be honest ka indinotokurudzirana kuchekerana mafoni do you know here kuti kune vamwe vanhu vasingafare nemarelationships evamwe or nemamarriages evamwe mm, for, for, for instance kune mumwe munhu wekuti anogona kutoti zvonizvo ndine nhamba dzemurume wakare ende ndoda kutomutextera haasi ku ari kumutextira kuti angondisvotesa inini ende kuti andiratidze kuti anogona kundibhowa so kune vamwe vanhu vanokusetera matraps mhm. handiti mm -hmm. like um, izvo zvekuti zvokubvunza zvekuti kubatirana mafoni its good kuti vanhu vabatirane mafoni vacheke and if, if you say something chiri suspicious uchausironzwisisa kana kufarira mm -hmm ask your person talk about it woudzwa explanation and woudzwa zvekuti unosara wagutsikana kuti aiwa ndabhelievha kana usina kugutsikana aiwa nyatsotsanangurirwa achi nyaya yako zvakazvizere ya nekuti kune vamwe vanhu vekuti anogona kuisira murume wangu message handiti lets say kana kuti kimbala anogona kuisira murume wangu message achitaura naye um, achitaura naye in a way iri inappropriate kwandiri but kwaari maybe inenge iri appropriate ende kumurume wangu anenge akatovharika asiri tomboziva kutoti mm, kutoti zvonizvo there is anything anenge achitoona is if its genuine and nothing is wrong saka iwo ukazozviona ka ndopaunokwanisa kubvunzwa munhu wako wotoona kutoti wotomutsanangurira kuti chakati chakati chakati zvakamira zvikadai so zvikadai so zvikamanzwisisana hanzi na nashanash ko kana ndikabvunza then ndisina kugutsikana um, nyaya neansa nyaya yabva yazoita yangu paya um,
yeah um, ukaona murume ukamubvunza akatena nyaya General public, because even me I can do that. Kuita sei? Kutenda nenyaya.
Ah, okay.
Saka ndoregera kuti murume. Ukaona mumwe wako ukamubvunza akatena back nyaya kuita yako munhu iyeye ari very guilty that's the simplest explanation yandogona kupa the only way you will be defensive munyaya yawabvunzwa is when youare guilty you can't be defensive kana usiri guilty because kana usiri guilty unongotaura sezvazviri and it waona ah, variko vanhu vasingabvume mhosva aiwa ukatoona usingabvume mhosva that means uri guilty and it waona because iwo ukandibvunza kuti ah, una matauriro angachana kimberly ayaya ari wrong anditi I have to see your side of the story. Ndoka ndinga tichitaura paipe kuti communication and friendship is very important muma relationships because the side pamwe rauri kundiudza iwo maybe ina ndakuriona so obviously i have to listen to what you're saying and take your side ndo reflector anditi and uh, uh, law and behold pamwe zvinhu zvinenge zvatoitika ndisina kutoonawo ndisingazivi kuti ndo zviri kuitika you see what i mean so rather than kuti ini ndiwe ukava defensive haudzidze ndo zvandoziva inini so you might as well listen to your partner and you know you, you move on from from from that
okay i wanted to ask all right nyaya wekuti izvo let's say pamwe wamubatira mamessage kana kuti eh, pamwe akaposta like tomboti taita call taita call like aita call nemumwe munhu maybe like two hours or three hours obviously masikana aka we tend to take a screenshot yemacalls akareba yaya then yepost handiti mhm. then musikana obva adaro handiti obva aposta pastatus pake kuti zvoni izvo we i love this guy handika aposta kudaro kuti i love this guy wobva wabvunza zvongonzi munhu ishamwari yangu she's just a friend and it then wori pamwe ava unhu unyatsogutsikana hako kuti a ah, just a friend yokuti munhu munotoitara two hours and mind you pa two hours apa ka wanga uripo but munhu anga ari kune imwe room you get it ongonzi ishamwari yangu angoturawo screenshot i didn't know then wobvunza munhu obva akutsamwirewo kuti ndikukudzoti shamwari yangu but uri kutsamwa kuti shamwari yangu kuti apostirei inasiri ndaposta ndiye aposta mm, okay so um, i wanted to say first of all that's being very disrespectful because uh, inini i can't, ex I can't expect munhu wangu anditi kuti aende pacorner someone for two hours especially opposite gender for two hours and then ndobvunza ndoudzwa kunzi ishamwari yangu he has to make it make sense because hazvimake sense and um, why would you even have a friend yekuti handiizive inini ndotozoita zvekubvunza kuti why is it ndozvizvo ndachimbotaura kuti sometimes pamwe pachona panoda kutosetwa maboundaries aya ari panoda kusetwa maboundaries ayai ari serious mm. nekuti mukasaiisa maboundaries ka it comes with a lot of disrespect guys andimbode kuku andimbode kukunyeperai sanke ipapapa and sometimes i think sometimes isusu vakadzi tinoataka vanhu vasiririvo munyaya dzakadaiwo so i know hangu kuti kune vamwe vanhu vaive vano vasingatye vasina matyire ekuendera vanhu vevanhu zvekutoti vanenge vatori nezero respect havana matyira but chakakosha kutanga wadhila nemunhu wako and sometimes vanhu vakadaroka inini i believe kuti vanoda kumboembaraswa mbijana

yes ndotonyora kuti ndine mukadzi wacho nandanyora hey. Eh? ndobasa remurume wangu iri vada kujoina chikwata I, I'm Jonah. taking this as a threat, guys. think you can answer
um, ndichiwedzera hangu pane pane zviri kutaurwa obviously you know namama sixters um, I, I think the best way to address my boundaries muma muma uh, serious relationships and marriages handitya uh, you know pamunotanga pai pai relationship yenyu zvemujolo zvanga chataura zvaya mm. and you see kuti relationship kwaya kuenda kwa serious mm. handiti that's the moment that's the biting point ndopekusaita maboundaries ipapo mm -hmm. because maakuchera foundation yechi yekwamuri kuenda mm -hmm. you know what i mean i do not believe at all kuti ndingatotena apo ndichiti musikana uyu ndibest wangu tinoita two hours tichitaura pafoni mm. tinenge tichitaura nyaya dzei handiti waona dzandisingagoni kutaura nemukadzi wangu mm. saka i think i think ipapo um, imimi be your best friends muri zvamuri mumba menyu zvevamwe vanhu maexternal forces ayo kuti uyazospenda two hours achara nemufesi uyu because auti ishamwari yangu yaspenda two hours achara nemukomana uyu eh, eh, nemusikana aiti ishamwari yangu thats very disrespectful i think especially when youare in a serious relationship or a marriage that's very very disrespectful one thing i was taught is munhu wako ndo best friend yako saka inini inini i always say kune vanhu ah, ndinodawo munhu wani zvake wani chete whether mukomana kana musikana anobuda achiti best friend yangu one chete ah, iwe uri mukomana here uri musikana iwe usi musikana iwe uri mukadzi mukadzi nemusikana zvakasiyana so you know That, that's what that's what hanzi nashanash inini ah, ndinongodawo one one mukomana namusikana anoti best friend yangu hakuna this is my best friend right here and makatonzwa makatoa tichitoseka zivai pane munhu atanyeya hmm. kana tichitonyeya munhu tiri two my partner in crime tinotonyeya tikakupedza handiti waona tinotokunyetka tokupedza e, ndo zvatinotoita izvozvo so zvekuzonzi hanzi zvoni best friend yangu uko kana kuti chi two hours aa
okay inin i have a question hmm. musikana uyu i think ndoda kuti mutibatsirewo ipapo because abvunza kuti zvinhu zvakatoitika how then does she deal with it
zvekuti uyo aispenda two hours achirana uyo abva abvunzwa akaudzwa kunzi ifriend yangu eh, pari pari trick ipapo um, i mean I'm, i'm not saying you know hatigare muworld yedu tega ndo chokwadi zvekuti we can eliminate kuti handizombofa ndakataura nemusikana kana kuti handizombofa kataura nemukomana you know we, we live in a world ine vamwe vanhu however zvekuzonzi hanzi wataura wa two hours pafoni nemunhu thats really disrespectful and i think panoda maanswers akasimba ipapo and if munhu wako kana achiri kuva defensive about all that then that person is very guilty eh, haisi e, pink flag ba ndeyered iflag eh, iyo ndiye hameno kana kune kala inonzi double red kana kuti dark red kana kuti but iri very red flag iyo and kurera rera maflag aya muchiti anenge ari pink kunge lilac kunge baby pink azvibude aramba achiudzwa unzi ndakunzwa kuti ishamwari yangu what then is she supposed to do osepareta nemunhu wake here oaproacha the girl here kana kuti ozvifamba oendesa nyaya yake kumatare here the worst thing one can ever do kuaproacha munhu the opposite gender thats the worst because kana uchida kumbopa an outsider simba mumarriage yako kana kuti murelationship yako approach them show them kuti iwe faced nezvakaitika the moment you show them kuti nini am bothered nekutaura kwawakaita nemunhu wangu wavapa simba vanhu iva they will do it just to piss you off anditiona saka inini i think you have to talk nemunhu wako and wo you know kana iye aramba akatsikirira guys you know what pane zvimwe zvinhu zvisiri worth it handitwana iwewe ndiwori mumarriage kana kuti murelationship you now you have to way kuti eh, do i really have to carry on neconversation iyi here or should i just drop it and wait for the next or similar mistake then ndozozvireyisa futi pane dzimwe nyaya dzinopozwa kwete kuti dzinopedzwa but for the sake of peace and moving on handitiona if you if you if you say ndoramba ndakati pikerere nenyaya iyi munopedza six ndopakuzorara makakwindimarirana kuti mumwe akatarisa kumwe akatarisa uh, muri pasame bed same room makutorara kunge hanzvadzi nhanzvadzi so i think kuti pane dzimwe nyaya dzinopozwa knowing for a fact kuti eh, kana ishiri ichimborira ichiti tsiyo tsiyo icharira chiro ichiti tsiyo and paicharira futi ndichairangaridza kuti wakamborira uchidaro you know what i mean and then totangira ipapo because kana zvikaitika foot the second time zvinhu zvakadaro then yapeten kai atoo mahabits anditi waona saka pane a, a stronger case than pekutanga so pane dzimwe nyaya dzinopozwa but dzisingapedzwa so i don't know kana tapindura mm, maladies never ever lower your standards guys muchienderai yenyu kunoti why are you doing this with my person deal with your person eh, kana chidaona vanhu vari peti mulife yatinorarama vakadzi do you know that
vakadzi makatongosikwa muine imwe system yatisinganzwisise vanhu vechirume you are your own enemies zvekuti iwe unoziva kuti eh, ndikataura nevasikana vanzi apo innocently mm. anditi mm. pasina anything chiri kuitika ukaenda iwo kuna vasikana iwo chiti mukutaurira ine murume wangu yeah mm. vanhu ava varegere kutaura neni the, the next time they do it mm. they will do it to piss you off ainene musanyepero ini ndinokusvikira ende ndinokudhinda last number handitombosvike ndichikubvunza kuti ndipe tsananguro eh. ndinongokudhinda straight away jeri ndinotoripikira for that reason eh. ini ndinokudhinda saka musanyeperwe ndosaka ndati nanditombokupenguvei kutsanangura ndinongokudhinda chete Eh, but eh, anyway you see what we mean guys you don't don't approach the next gender if if if you do it utongozvikonzeresa maproblems work but kwangu zvanzi namai six asi nini ndinoku i believe in violence munhu akada kukujairira iwo the moment yaunonobvunzwa kuti murume wanga uchitaurira nemurume wangu watokanganisa eh. svika uchipa mambama munhu ngaazoti hanzvadzi yangu ah. wamukwapaidza unongozoti soreally like us to be a cow mufamily isinga encourage violence

pane imwe question here ka kuti ndibvunza mwe bvunza okay eh, tichakuenda pane imwe question this one i think inotoda rubatsiro because pama 2 k i think most of my friends vari kutoita machallenges mm -hmm. with mhm. this question um, this question comes to me anditika let's just say kuti ndine uh, about uh, 22 years handiti mm -hmm. then eh, kumba kwangu ndichiri kurigata kuti ndichiri mwana handika yeah. then ini ndoita ndoita maincomes angu i find myself something to do with my, with my way ndowana mari like ndowana mm. something like job or whatever madeals anonipa mari mm -hmm. handika ende ndakwanisa kuzvisustain handiti mm. so then i decide kuti ndiri 21 kudaro kana ndiri 20 years kana ndine 19 years mm. ndawana munhu wangu wandida sei wandinoda handiti mm -hmm. then i decide kuti handoda kuroora munhu then i propose uyo then here comes the problem kuti ndakuda kutaura kumyrelatives mm -hmm. Vanoramba voti uchiri mwana. How do I deal with that? How do you deal with that one? Muda kupindurira were. Honorable Malema. Honorable ndeve violence. Honorable ndeve all right bvunza.
How do you deal nemunhu anoti inini I can't talk to my female friends? kana uripo because unotsamwa nezvavanenge vachitaura. Kubva apa example yekuti ye vanenge vachiti ye ini ndine chakati chihombe musikana wako haana ye saka chichichi saka iwe unotsamwa Eh, p- of course pamwe ini ndinokecha zvinhu zvidikidiki handiti but unditi ese mafamily friends akafona tiri tese you make sure kuti unowakata then you go to another room or you go somewhere else to talk to those friends just because vanongotaura izvozvo and then my question is saka akuti Ndidzo dzega nyaya here nema female friends ake yekuti angatadze kudzitaura kana ndiripo.
Maubata mubvunzo. Mm.
Kana ndava ndane imwe question ndino requesta futi. Okay, akanzanzi. Akanzi Shanashi.
Okay, it's Shanashi.
Maubata. Ndobasa. All right.
Mashi. e, mubvunzo wako iweyo right mubvunzo wako iweyo une 19 years but unozvishandira une tumari twako and then eh, wafunga kuti you want to settle down but family yako yokuudza kuti uchiri mudiki yeah how do you deal with that okay i think on that one pari trick because uh, kusetla down hakudi mari kunoda maturity mm-hmm. anditi waona settling down haidi mari inoda maturity mari inonakidza vana vadiki ukaona yes ukaona iwewe uine mari kana uchida kuona kuti mari inonakidza vana vadiki unomboona kuti kana zvaunga uri kuhigh school zviya zviya e, wobva watengera musikana wako kuhigh school kana let's just say mazepnex chaizvo zviya zviya e, excitement yaanoita yeah. handiti waona mari inonakidza vana vadiki but maturity inonakidza vanhu vakuru because eh, settling down kana waamumba wa eh, kugara mumba haisi fun and games because eh, unoti ndakarara namai sixtas ndomuka kuseni pane poti kana pasina maturity unoziva unonamuka pakati peusiku wotarisa munhu ari paside pako woti nhai mwari chii chandakaita ichi you know what I mean? apa kwaneve vanhu vakarara nhai mwari handiti waona so what i'm saying is mu, mu, mumba mune maproblems ma asingade mari but anoda maturity iwayo ndo anenge achinzi hausati wakura handiti waona uh, when you are mature enough you know kuti okay kunyange tiine mari but tinogona kunetsana nechinhu chisingade mari chinhu ichocho how are we going to handle it wese akaroora ari under 27 kana kuti let's just say 28 kuvarume ari most likely kuexperiencer first divorce yake before ane 35 anditi waona okay, uh, father sisters mm. father sisters uh -huh. maybe and maturity ka Ah, iwe wako unogona kuzviudzira kuti ndamature but maybe vanhu vanenge vasono vachiona usiri but you are mature enough but zvatiri kutaura ndezvekuti eh, zvese kunazvo zvinoita kuti munhu haakwanise kuroora but maearly marriages hala vanobva takakupa zvima tias zvavo zvokuti nhingi akazoramba mukadzi wake eh, eh, maelemarriages ayanonetsa unozoona munhu waunozoda chai chaiye but iwe you feel like ha ah, uyu ndo wangu mira ndikuudze mira ndikubatsire mira ndikubatsire ipapo hmm. mira ndikubatsire ipapo maearly marriages ano atori very fragile zvekudaro handiti waona ndosaka zvichinzi its better kuti pakati pemurume nemukadzi murume ange ari muhombe paite kana age gap yefive years right the reason for that is iwewe murume the older you are wane is you know certain level of maturity because kana uri mumba you are the head right um, eh, eh, uyu uyu atori mwana anoto anotoda leadership handiti waona thats why uchiona kuti panouya panoita problem mumba eh, pakatoita spider chaipa anotomhanya kuhora achiti paita spider right pakatoshayikwa mari yechingwa anoti achiti deda hakuna mari yechingwa tani chido mari yechingu uri kuona pakaita ma mafamily ma, ma, ma matters ada kuhandliwa asingade mari iwewe you should be mature enough to provide leadership anditwa haizi nyaya yemari chete ino that you have to provide ka ine ine marriage marriage inoda leader inoda munhu anogona kuprovider security to this one handiti waona um, izvozvo zvinhu izvo leadership nesecurity uh, uh, a 19 year old doesn't have that haana haatorina ah, kunyange ukafunga kuti uri machuwa zvakaita se a 19 year old doesn't have that that's why ndakuudza kuti kazhinji ukaona murume akaroora ari under 30 ari most likely kuexperiencer first divorce yake before aricha 35 handiti waona and which is not which is not all wrong handiti which is not all wrong kuti aexperience adivorce because mamarriages mazhinji akatosimba because there was a first divorce now varume vazhinji tend to grow after the first divorce whereas vakadzi they become toxic after the first divorce varume they grow ukatotarisa pavarume vese vakatodivorsa eh, zvaaiita zvese zviri wrong nefirst wife yake those are the things that he will correct nesecond wife Saka you see kuti first wife yake inotarisa marriage yemunhu uyu ichiti but mufesi uyu ainitamba rough mufesi uyu anga asingaprovide security mufesi uyu anga asingaprovide uh, eh, you know, emotional support or financial support anditi but how come he is like a new person ne the second person it's because varume they tend to reflect of which vakadzi they become bitter handiti waona saka murume paanoreflecta pai pai panongowana munhu wechituhu waaroda kuroora they become a new person because anotora mamistakes ese aakaita don't ever think guys kuti murume haazive mamistakes aanoita anotora mamistakes ese aakaita and they will correct them nethe second person hmm.
pane mumwe ane mubvunzi reka ndibvunzi eh,
kiki ari da kupinda mira timbonzwa mubvunzo wakikimasho unobvunzo nge mudari mubereji masho akati ari da kupereka ka ah,
oh shanash aisa mubvunzo wanzi chii mubvunzo oh. washanash hanzi na sorry just a minute
ndinoona sokunopene nekukura zvisa ndisina kuchaya mapo wakadaro Ki- ki- so- sorry kiki ndakudonhedza ka network yako iri bad itakava zvekutaipa mubvunzo wako tigoverenga pindura iwo kashanai Oh, shana shanga abvunza kuti hanzi zvoni zvo how do you deal nemunhu wekuti mm, anoti haakwanise kutaura nemafemo friends ake kana his person aripo mm. nekuti anozotsamwa muka iwewe unoti haukwanisi kutaura nemafemale friends ako you you can't talk to your female friends when oh, I'm there all right i think munhu ye because inini ndinozotsamwa nekuti your female friends mm. vanenge vachitaura kuti inini i have zvakati zvisina mukadzi wako

usamuroya ai ndikutamba guys handisi munhu weviolence ndikutamba but ah, i think ndozvezvi zvambotaura kunzi kune mamwe marelationships or mamarriages aunoona kuti they are not worth serving saka iveve i think musituation yakadai ka run ati ya yeah. yeah. kune pamwe panhu pekuti you need to free yourself nekuti if he can say that to you zvisina kana zvinhu zvinotonyadzisa kutaura it means haakurespecte haana basa nekuti unofila sei so ini na would advise you to move on with your life and moving on with your life vanhu vamwari ka it doesn't mean kuti go into another relationship go into another marriage you can move on with your life wotanga wambohila from whatever mhm. zvawakafesa wombogadzira your own life uchinyatsoseta your priorities mhm. uchinyatsolister your expectations kana wazoda kupinda machona ende munext maunozopinda like zvazvitaura kunzi sometimes vanhu vano they learn from their mistakes handiti mhm. iwo you know zvawakasangana nazvo nemunhu akadaro inini honestly ka mm -hmm. I, I, I would also leave that person because you can haangakudisrespect zvekuti anokoshesa mafriends ake kudarika iwewe thats giving ma outsiders power yambotaura yeye yekuti unopa an outsider power over your marriage mm. over your relationship
which is bad mm. saka kune mamwe marelationships nemamarriages ekuti unongoti ha ah, indazvitadza ndabvuma defeat let me pack my bags and go handisi kusapota hangu makuseparate akudivorce and all that but pane pamwe pekuti
you have to move or else unosafa ndiwe i don't know kuti ndichagona kupindura here guys musafire kuti hanzi ndikuchengeta vana and all that when you're being abused kuti vana vasagare vasina vabereki vese no zvekutaurwa nemunhu its emotional abuse mm. emotional abuse is the worst thing ever mm. do you know here kuti physical abuse unogona kurohwa next week unenge wapora mm. how do you deal neemotional abuse emotional abuse inokudya internally mm -hmm. inokudya mukati
ndo paunozoona vakadzi vakurova mutoriro wakuita depression and we say no to mutoriro no to drug abusemadrugs isu tambonzi tiri vedomestic mm.
so guys um,

What if mai vemukomana wangu she never liked me and still doesn't like me? Ndewenyu uya mai.
Mm. um, I think Papa Sixtus vambotsanangura kuti izvo nizvo when you are handizoti is it a relationship or a marriage hanzi ari kuadda on we've been dating since 2014 till date ndodii hanzi ari kuita sei
amai vemukomana wake mhm. havamufarire mm -hmm. but these guys they've been in a relationship since 2014 mm -hmm. saka ari kubvunza kuti ndodii Uh, i think the first question yandogona kubvunza ndisati ndapindura mubvunzo wako ndeyekuti what does your guy say about that anozviziva here ende iye position yake ndeyipi nekuti sometimes marelationships marelationships evaroorana naamwene mm. marelationship aya ari sensitive ekuti murume wako mukomana wako ndiye anenge ari pakati penyu muri two mm. and uh, the difficult part for him ndeyekuti haagone kuchuza because at the end of the day that's his mother and iwewe ndiye ndiwe munhu wauri kuda wauchazoita sei mhm. wauchazogara naye saka i think ndo panogona kupinda futi nyaya yenge chimbotaura napo pasixtus namashi yematurity kuti pamwe pachona zvinoda maturity mm -hmm. saka inini i would say if you and your person you're in good books and if you yourself tried kugadzirisa your relationship naamai vake mm. mm. but zvisiri kushanda oh, you can love her from a distance hazvina kumboipa but ndoda kukubvunza ipapo amai sixtas kuti mm. if you love her from a distance mm. these guys are dating they're not mm. married mm-hmm. zvinozovei mm -hmm. musi unonzi nemufesi uyu mufesi uyu pane naona mai vake mm. achiti amai ndakuda kuroora mm. what will happen what will happen mm. ndizvo zvandambobvunza kuti iye mufesi wake ari kuti hanzi he knows and he stood up for me before mufesi ari kutodzivirira musikana wake mm -hmm. atomira nemusikana wake mm -hmm. but eye anogona musikana anogona kuita love the mother in law from afar mm -hmm. from a distance mm -hmm. but ko musi uchanzi nemufesi amai ndauda kuenda kunoroora voti uda kuroora ani iyo vati musikana wangu uya mm -hmm relationship iyoyo ichamira sei what do you think kuti amai ava usei kune mwana wavo kune munhu i don't know mm. that I, can, I, i don't know ndochokwadi because vachiri kudanana just dating kudaiwo mm. e, ndinogona kuti haa wangu kumba kwenyu handiuye handitiona mm. kandi moms yako handitomboende kunoiona unongozivawo zvazviri but ko pavanozonzi varoorana
okay mm. ndoda kubvunza kuti ivo like do you know here the reason inoita kuti vasakufarire what are her reasons ekuti vasakufarire nekuti to be honest ka mm. maparents shouldn't make uh, life difficult for vana vavo mm -hmm. if you find someone wauri kuda wauri kufambidzana naye wauri kuwirana naye mm -hmm. they shouldn't have a say murelationship iyoyo mm. the best they can do is support you but what if they don't support you eh, ndozvachino zvandaunzia kuti mareasons achona asiri kusupporta ndapi probably zvinhu zvinogadzirese some mothers are just like that ndozvezvo ndataura kuti saka waright let's say uyu musikana uyu asiyana nemunhu wake handitya mm. asiyana mm. mukomana what if amai vachona the next person akauya vakasamufarira osiya futi i think mukomana anenge auda kuudzwa kuti roorana namai vako because ndo vega vari kukuda aindosoka ndati ka iye she can love amai vachona from a distance mm. vamwe mm. vanhu kune vamwe vanhu vari toxic zvekuti you can only love them from a distance andauti vavenge or anything panotonzi mafamily functions you go mm -hmm. i could be wrong panonzi mafamily functions you go you perform your duties as makoti kana vachitengerwa magroceries every month and vachiitirwa vachivisitirwa twice a week twice a month whatever do your duties as macourt you know kuti pane pamwe panhu pekuti unoona kuti haudiwe ka inini i believe in um, kuva the bigger person in hangu let me tell you the truth i have picked up two mared flags from nyaya mm. red flag yekutanga ndeyekuti amai mm. vemufesi mm. havasi kuwirirana nemuroora havasi kuda muroora mm. thats a double red flag yatambotaura paipe red flag yechipiri ndeyekuti vanhu ava vane 11 years mm. vachiita mujolo mm. mufesi asina kubvisa mari kumba kwevanhu mm. amana ka musapfimbikwe mudzimba musapfimbikwe mumarelationship 11 years haa kunyange mufesi akati ari kuseva 11 years wangu 11 years kwaka kwaka introducwa mabond mazigi mari dzakarohwa neinflation kunyange uchisevha mari iyoyo yakadonha kare haisina value hanti uri kuona 11 haya hakuna relationship ye11 years yekunzi tinonzi ngatidananei 11 years tichizivana tozoroorana kana pagore rechi12 11 years ungadai wakatopedza kuzvara wangu ndo chokwadi chaicho handiti wawena ungadai wakatopedza but anyway apindura hanzi am now 24 and he is 26 saka pamwe mahigh school sweetheart saka ndakubvunza kuti wabvunza here reasons weda kuti vana varoorane vaine 10 years hai in that case ndinodropa red flag yekutanga yechitu but yekutanga ye yeah? inini

do you know the reason why im saying that hmm. haa mm. ukatongona watanga kusadiwa muri girlfriend naboyfriend mm. uri kundiudza here kuti amai unoziva kuti marriage its a blessing mm. anditi mm -hmm. and thats why uchiona kuti zvinonzi eh, eh, we asked for a blessing kubva kumaparents edu mm -hmm. Handito. Ukaona vabereki venyu vakakuti hai zvamuta izvi itai but nina handiko I'm not part of it. Mm. You are doomed. Handitoona. You are very doomed. Munoita zvamunotoita moti hai regerai kuuya mobva matoenda matone vana venyu. You how do you feel kuti uh, vana vekuti ambuya havana kana havakwanisi kana kuona vana vavo because vakavenga marriage yenyu. you see what i mean so inini i would rather run tichiri boyfriend and girlfriend and start afresh i think that's the best i can say it's not worth it handingamboswere ndichido convinsa uh, ambuya anonzi amwene vangu potential amwene kuti ndifarirei ndichiri girlfriend na i would leg it best advice from me i'm not saying take my advice please but best advice from me is i would leg it if, if i was in your shoes best advice from me mm. vaisire mupfuwira mbijana mbijana hmm. mbijana mbijana kana zvanetsa kwatura munhu honorable mem

handei tinzwa no ini ndine mubvunzo okay its fine vanhu ava vakatanga kudanana munhu ari fomumwe ari fom ah mira shanash wolda ipapo wolda uri ipapo hanzi nakimi we are way too deep in the relationship to start all over again its difficult you are only 24

26 handika mm. of which mukomana anogona kutoroora kana ane 25 kana mukomana anogona kungoroora kana 24 11 years guys vakangogarira kuti takangogara chete 11 years panotozvarwa vana vangani pa 11 years guys yeah
shout out kuna madzimai stage maisha chihera vatijoina
inini hangu if it was me aha alive nyezi boys takangogara tiita mujolo chete because somewhere somehow vanhu ava vari kutongodyana ana vatongochaya mapoto 11 years
ndo paipe patanga tichiti uyu munhu ari pacatch 22 chaiyo chaiyo ari parumana nzombe unopaziva chimpayo advice ha inini hangu ndati based on the red flag yekutanga yekuti your boyfriend and girlfriend and you've been together for 11 years but still your potential mother in law havasi kukufarira my friend you are only 24 handiti waona ah, ah, but papa sisters i have a question how is this like mama ava vari potential chirudzii
what do you mean okay all right fine mukomana uyo ari kumbotaurawo zvekuti akuda kuroora here kana kuti achiri kungotaura idzodzo dzemujolo chete guys 11 years thats deep guys mashune makore mangani Buritsa mwana mudambudziko. Mashi unogona kungondiwanira potential mainini panapa ndiwe waitaura nyaya yekupereka ndinotemba newe kuti six months unenge waenda kunoroora She seems innocent and loyal. baba kana vakatsamwa soo ndinofanira kuvabata zvakadai soo zvimwe zvi Yeah, that's true. zvaunofanira ngoziva uri marriage ka ukutoziva uri muri- And murume mukomana uyu ka akutorarama life yeubaba ari murelationship
Handizvozvo. saka zvekuti acharoora ka ina- inini hangu handisi kuti mukomana wako haaroori kim inini hangu mukomana uyu ka achakudhampa
and uh, i believe you but said remkomana racho like, I think you have to consider said remkomana
pa 11 years pane paari kumbo eya eh, mugare mese handiti muchiri murelationship but tiri kuti zvonizvo pa 11 years unogona ko kuti haa ah, tisi kuita tisi kuita obvious papati hapana anozobobvuma kana asati arorwa 11 years mapoto mavanhu vamnenge mnenge muchitochaya mapoto andika and eh, possibility yekuti mukomana uyu acharoora ka is zero percent why the probability or the shanash hmm? inzwa inzwa inzwa this point anditika munogona kuti 11 years anditi dziri very dzawandisa and staff handika pa 11 years dziri kutaurwa papa maybe mukomana asati ava um, tinengati financially stable for a marriage or kuti 11 akwanisa years mashi kufanda 11 mhuri But guys, Chitanga kudana 11 here years izvezvi, chite 11 ndinoziva kuti years mwana unozoita wanga Serious? achirwara. Eh. ayewo mashi izvezvi nhasi tanga kudanana nhasi
inzwa terera eh, point yangu ayewa wait 2025 eh. izvezvi handiti tikatanga kudanana mm. nhasi uku ndudzoti iwewo by 2036 unenge usati wafinancialist yangu 2036 unenge usati wafa Ah, ndinenge ndava financially stable saka watingamboti anzi mukomana is not financially stable shanashi shanashi Ini Vana- hangu, right, inini what i feel like kuti andinoona hangu Shanashi. semafiro angu hangu semwana mudiki ndiri kuti Mm. mukomana uyu ka zvekuti acharoora kim ka ini hangu handis- handizvioni why 11 years Guys it doesn't take mukomana 11 years kuti azive kuti ndikuda kuroora musikana yekati handidi. Mukomana vanotanga kutodanana newe ka anenge achito vana vana vanoziva zvavanoita vana munhu anenge achitoziva kuti musikana uyu ndikudanana naye ka tiri kuwesta time. Haunyepe ipapo ini ndokutaurira. Kusvika kupi ndikuziva kuti after three years ndinenda tsvaga soulmate wangu ndinenda muwana havangouye kwauri ngozongodanana.
haunyepe ipapo mukomana paanototanga kutaura newe anotosiya inini inini pandakato inini pandakatosangana na my sister sa pandakatova mhoresa vakandimhoresa obag my next words way ndoda kukuroora because ndanatoziva kuti uyu ndiye paakangoti makadii henyu ndakabva ndati i want to marry you ndanda kutoziva
aiwa one level chaiyo kimi kana uchiri panapa handisi kuziva hangu kuti uchiri panapa here but dai zvaimbobvira iwo nemukomana wako taimbotaura kuseri tombo tombo dai zvaigona iwewe nemukomana wako taimbotaura kuseri tombonzwanana kuti mese makamira papi you know. achiripo but kim tisati taenda mukomana wako pane paari kumbotaurawo kuti bhebi ndakuda kuroora here kana kuti dzichingori idzodzo dzemujolo tiri kudanana bhebi ndokuda ndokuda everyday Yeah, zvinogona kudaro kuti mukomana uyu ka atori nemukadzi wake waari kutiona ari wife wake He is just eh, time pusher. yo mashuru kuti saidi kupi Relaxing point.